א גוט מארגען ערב שבת קודש פרשת בוא, אונז האלב מיר שוין אריבער געגאנגען האלב פון שובבים שוב, און מען האט זיך שוין אסאך אסאך זאכן געלערנט אין די דריי פרשיות שמות ועורב בוא, מען האלט שוין יעצט ממש ביים גאולה ביים ארויס גיין פון מצרים, מען הייבט אן ארויס צו קריכן פון אונזער פערסענעל מצרים, און עס ליינט מען ווי אזוי די אידן זענען ארויס פון מצרים דארטן, כאטש זיי האבן געהאט שוועריקייטן, זיי האבן אויס געשריגן צום אייבערשטן, און די אייבערשטער גאט האט עס געשריגן, גאט האט עס הערן יעצט די מצריים שרייען, און עס איז ארויסגעקומען פון דא, און מען האלט שוין דא ווי די אייבערשטער געבט שוין יעצט די אינסטראקשענס ווי אזוי עטס זאלט סעלעברעיטן דעם יום טוב, ווען עטס גייט אנקומען יעדעס יאר ביי די אניווערסערי פון דעם טאג וואס מען איז ארויסגעגאנגען, זאלט עטס אלעמאל זיך מיטפרייען מיט א מורא'דיגע שמחה. און אז עס זאל זיך געדענקען דאס מיט סערטען אכילה וואס עס זאלסט עסן, מיט וואס עס זאלסט טרינקען, אלעס האט מרומז אין די פסוקים וואס אונז גיימיר יעצט זעהן. מען גייט יעצט מאכן השלמת הפרשה. די היינטיגע שיעור איז געוואלדיג געספאנסערט דורך ר' משה זריל שווארץ, און שכוח נאכאמאל פארן ספאנסערן די גאנצע וואך, עס איז געווען ממש א נחת, אזוי ווי עטס האטס געזעהן די ליל שישי שיעור, האט מען שוין די טויגליכע צוגעלייגט ווערטער, און מערצעט השם ווי מער מ'וועט אהער קומען ספאנסערשיפ וועט מען קענען מער און מער ארבעט אריינלייגן אז ס'זאל זיין א זאך וואס מ'זאל קענען מאכן אויף יעדן שיעור אז עולם זאל קענען מיטהאלטן און אפילו די וואס ווילן האבן די חק פאר גאנץ שובבים און יעדע געשעפט ווי מ'גייט אריין קען מען באקומען דעם חק פאר גאר ביליג פאר א ספעשל דיעל א ספעשל פרייז. און נאכדעם האמער גערעדט וועגן חק אז חק איז גמטריא גיהנום אז ס'איז א תיקון קעגן גיהנום האט מיך איינער אריינגערופן זאגן אז ס'שטייט כל הלשוני הלכות בכל יום מובטח לו שיהיה בן עולם הבא, זאגט ער בכל יום איז אויך גימטריא די זעלבע ווי חק, די זעלבע ווי גיהנום, ס'מיינט צו זאגן אז טאמער לערנסטו יעדן טאג אזוי ווי חק וואס איז א חק יומי וואס מ'לערנט יעדן טאג, דעמאלטס מובטח לו שיהיה בן עולם הבא, דארטן זעסטו מרומז אז דאס וואס איז גימטריא גיהנום איז מיינט צו זאגן אז דאס איז א תיקון אקעגן גיהנום, און פארקערט וואס איז דערקעגן פון גיהנום? גן עדן, סאו איינער וואס זיצט און גייט יעדן טאג און לערנט אזוי ווי כנער און הארא אונזערע טייערע חשובע בחורים וואס פארפאסן נישט קיין איין טאג אפילו ווען די מגיד שיעור איז אין די מרחקים און קומט אפ דא מיט די געפערליכע וואסערן דא און די ביימער חמ ש על כפנים און זיצט מען דא אויף דאטשע אזוי ווי צדיקים האבן זיך געפירט צו טון און שובבים צו גיין צו מקומות קדושים על כפנים. איך וויל נישט חלילה זיין א א לעג לרש פאר די אלע וואס זיצן יעצט אין די קעלט, אבער אפרישיעישן און זאגן אזאך אז די ברוך השם אז מ'קען מ'קען ווייטער לערנען, די עולם האלט מיט פון איבעראל, און מ'לערנט מיט צוזאמען מיט דעם חוק יומי מדי יום ביום, און מ'לערנט זיך דורך דעם באקומט מען דעם תיקון. וואס עס שטייט אין אלע ספרים הקדושים, חוץ פון דעם וואס עס איז א תיקון פאר אלע אקעגן גיהנום באקומט מען גן עדן, איז אויך עס א סגולה פאר פרנסה, און אלע גוטע זאכן וואס עס שטייט אז ס'איז אז ס'איז א סגולה. וואס נאך האב איך געוואלט זאגן, איינער האט מיך אריינגערופן זאגן אז ער פילט זייער, ער האט געהאט זיינע שווערע צייטן וואס ער איז דורכגעגאנגען, האט זיין ווי מען זאגט זיין היסטערי, און ער האט אייביג געטראכט אז ער, נע, לערנען נישט פאר אים, נישט ווייל ער קען נישט, נאר ווייל ער פילט נישט ראוה צו דעם, אדער ער פילט ווי אזוי כאילו וועם נארסטו דא, דו קענסט דיין היסטערי, אבער זאגט די מער ער האט זיך אנגעהויבן צו לערנען חק און אנגעהויבן צו מיטהאלטן אונזער שירעם, האט ער אנגעהויבן איינצוזעהן אז, wow, די אלע וועג ווי אזוי אונז לערנט מען מוסר, האט אונז געגעבן האט אים געגעבן א וועק אויף אז נישט קיין חילוק וואס די היסטערי איז יעדער האט זיך זיין היסטערי איך האב מיין היסטערי די האסט דיין היסטערי אבער אז מ'עט גיין אויף דעם גאנג עט מען קיינמאל נישט אנקומען ערגעץ נישט און אז מ'עט גיין אנהייבן פון יעצט מ'עט אנהייבן די סעקונדע יעס יא איך קען די סעקונדע איי דאנט קעיר ס'גייט מיך נישט. אפ וואס וואס איז געשען אמאל גייט מיך נישט דיטערמענען מיין פיוטשער, מיין פיוטשער איז וואס איך מאך יעצט אפ און וויאזוי איך שרייב מיין פיוטשער, איי רייט די סקריפט און איף איי מעיד מיסטעיקס איי מעיד מיסטעיקס באט איך שרייב מיין סקריפט יעצט און במילא עמער גיין אריין דא און מ'עט אנהייבן יעצט דעם השלמת הפרשה קודם השלמת הפרשה אויף פרשת בוא יום שישי. מען האלט מיט קאפיטל י ב, פסוק י ד, פערפעקט, י ד ניסן איז דאך די טאג פון פסח, און דא קען מען יעצט אריין גיין לערנען וועגן יענעם טאג פון יום פסח, והוי עס וועט זיין היום הזה דעם טאג, דעם פסח, דעם י ד ניסן וועט זיין, לכם פאר ענק לזכרון, פאר א זכרון, עס זאל זיך אלעמאל געדענקן, עס זאל זיין, עס זאל זיך געדענקען אייביג, מען זאגט זכר ליציאת מצרים, דאס זאל מען געדענקען אייביג, נישט א זאך וואס איז געשען אמאל און ס'בלייבט.

חצי לכם וחצי לשם, וועגן דעם זיך מאכן זיכער אז מען האט גוטע וויינען און גוטע עסן, און מען האט אויך גוטע דאווענען און גוטע לערנען, אלעס זאל זיין, זאל זיין גוט בעלענסד, לדורותיכם, פאר ענקערע דורות, נישט נאר פאר היינט און פאר מארגן, און נישט נאר פאר די פעמיליס וואס זענען יעצט געווען די סורווייווערס פון מצרים, נאר פאר ענקערע דורות. חוקת עולם ס'זאל אייביג זיין א חוק דחו ג ער זאל עס סעלעברעיטן אלעמאל פאר אייביג זיך האלטן פאר א יום טוב שבעת ימים מצות תאכלי זיבן טעג זאל עס עסן מצה אך ביום הראשון תשביתי שעור מבתיכם נאך פונעם פארן ערשטן טאג פון ערב יום טוב זאל מען שוין ארויס מאכן זיכער אז ס'נישט דא קיין שום שעור וואס איז שעור? sour dough sour שעור. סאוער דאו איז חמץ ווייל ס'ליגט שוין דארט, מ'דארף עס פירן און ס'יערט זיך און ס'ווערט פערמענטעד, דאס איז סאוער, זויער טייג. סאוער, סאוער, זויער, מיר באטייכן פון עקערהייזער, כי כל אוכל חמץ, ווער ס'וועט עסן חמץ, ונכרסו הנפש ההיא מישראל, דאס ברענגט מקורות, מהיום הראשון, פונעם ערשטן טאג עד יום השביעי ביזן זיבעטן טאג. וביום הראשון מקרא קודש, און דעם ערשטן טאג וועט עס שוין זיין א מקרא קודש, מען זאל אויסהערן מקרא קודש זכר ליציאת מצרים, און ביום השביעי, דאס איז שוין שביעי של פסח, מקרא קודש יהיה לכם, זאל עס אויך זיין א יום טוב פאר אים, כל מלאכה לא יעשה בהם, זאל נישט טון קיין מלאכות אין די צייט, אחר אשר היה אוכל לכל נפש, איר נאר אוכל נפש, לערנט מען אויס פון דא אז מען מעג אוכל נפש זאכן, צו עסן, צו טרינקען, צו צו צו צו אנצינדן א פייער, די אלע זאכן מעג מען יא, לבדו היה עושה לכם, נאר דאס קען מען טון פאר ענק, אנגרייטן, עסן, קאכן, באקן. איר שמארט אים עס א מצות ער זאל זיך אפהיטן די מצות פון דא נעמט מען שמירה מצות ס'זאל זיין שמירה מצות מ'זאל זיך אפהיטן פון ווען שמירה משעת קצירה איר שמארט אים טייטש מען אויך עס המצות זאגט מען אויך וויבאלד אן א פינטלעך קען מען עס ליינען עס המצוות מ'זאל אויך אפהיטן די מצוות כי בעצם היום הזה ווייל אין דעם טאג הוצאת יצר ואוסיכם, האב איך ארויסגעצויגן, ענקערע צוזאמגעזאמלט האבן ארץ מצרים פון א מצרים, ושמרתם את זאת היטן עס היום הזה דעם טאג לדורותיכם פאר ענקערע דורות חוק כס עולם, אן אייביגע געזעץ, דאס זאל זיין אן אייביגע חוק, ולא יעבור מען זאל אלעמאל. דעטס רייט, ניין דאס איז די עסטרייכערס קוקיס, מען רעדט דא ווייטער פון די מצות. בראשון, אין דעם ערשט, בראשון, אין דעם ערשטן טאָג, דעם ערשטן טאָג פֿון װאָס? דער ערשטער טאָג פֿון פּסח, װאָס װאָס דאָס געפֿאַלט אױס בײַ אַ ב ה עשׂר יום, בײַ דער פֿערצנטסטער טאָג לחודש פֿונעם חודש, פֿונעם ערשטן חודש פֿון ניסן, בערבֿ, אינעם נאַכט, אין דער איװנינג, תּאכלי מצות, זאָל מען עסן מצות. פֿון דעם זעען מיר אונדז דאָס אַ מצוות עשה דאורייתא. צו עסן מצות די ערשטן טאג עד יום האחד והעשרים ביז די טווענטי פירסט לחודש פונעם חודש ניסן בערב ביינאכט שבעת ימים זיבן טעג שעור לא ימצא בביתכם זאל זיך נישט געפונען קיין שעור קיין זויערטייג האט מען שוין געלערנט אין אין אין די זוהר הקדוש אז דאס רעפרעזענט אויכעט די יצר הרע און די אלע נעגעטיוויטי זאל זיך נישט געפונען ביי זיך און נישט נאר די זיבן טעג נאר די גאנצע די גאנצע אייביג וואס איז אונז זעמער אין א היי לעוועל אונז זעמער רויעלטי נאר פארוואס זאגט ער דווקא די זיבן טעג ווייל דא סעלעברעיט מען די עניווערסערי די טאג וואס איז נאכאמאל געשעהן דאס כי כל אוכל מחמצת ווייל ווער ס'וועט עסן זויער טייג ונכרסו הנפש ההיא מעדת ישראל ער וועט באקומען פארשניטן ווערן ווערן פון די אידישע געמיינדעס מיינט קברות באגייער. דאס קען מען אויך מרבה זיין די גייערים, ווייל די גייערים וועלן פרעגן, וואס הייסט, די ניסים איז דאך נאר געשען מיט ענק, מיט ענקערע זיידעס, ווי קום איך אריין, איך בין דאך א פיליפינא, איך בין יעצט געווארן א איד, ניין, דו ביסט אויך א חלק פון דעם, דאס קומט דא, דאס קומט מען דא, אז כאטש איז די נס געשען נאר פאר דת ישראל, אבער ביי גייער פאר דיר גייט אויך עס אן דעם יום טוב, ובעזרך הארץ, און אויך פאר די סיטיזענס פון דעם לאנד. כל מחמיצות לא תאכלי, אלע זארטאג זאל מען נישט עסן בכל מקום סיי פון אלע ענקערע וואוינונגען תאכלי מצות זאל מען עסן נאר מצות. זאגט דער פסוק קא א, ויקרא משה לכל זקני ישראל, און משה האט אויס אריינגערופן אלע זקני ישראל ויאמר להם ער האט געזאגט פאר זיי, משכי, שלעפטס, זיי משך, שלעפטס ארויס פון ענקער שדה א שעפעלע ככי לכם צאן און ענפטס א שויפעלע פון ענק למשפחותיכם פאר ענקערע משפחות, ושחטי הפסח, און ער זאל שעכטן דעם קרבן פסח. זאגט דער רמבן, פארוואס האט מען געדארפט שלעפן, פון וואו שלעפסטו? האסט געהאט אין דיין בעק יארד וואס דארפסטו שלעפן דא, נאר וויבאלד די צאן איז געווען ביי די אראבער ביי די מצריים געווען א אפגאט אזוי ווי א אזא א אפווערדיגע זאך, האבן זיי עס געדארפט שלעפן פון דערווייטענס, ס'איז געווען צייטן וואס מ'האט געדארפט גיין ארויס אוטסייד אוו די יו נאו פון די ליגעל תחום צו שלעפן, שלעפטס עס און ברענגטס עס, ולקחת העם, ער זאל עס נעמען אגידו איז אייזויף, אזא מין גרזל פון אייזויף. װי טװאַלט און מע זאָל עס אײַנטונקען בײַ דאָם, און די בלוט אַזש ביז סוף איז אין דער קײַלע, װי גײַט און מע זאָל עס אַרױפֿלײגן אָן אױף מאַשקעװ אױף די, אױף די מאַשקעװ אױף די, װי הײסט די מאַשקעװ? די, די, די אױבערשטע שװעל, אָבער עס האָט נאָך אַ נאָמען, די, די אױבערשטע שװעל, אָבער עס האָט אַ נאָמען, איך דענק שױן נישט, כ'װעל אים דערמאַנען באַלד, װעל שטײן מזוזות און אױף די צװײ זײַטן פֿון די מזוזות אױף די, די דזשעמס, מן הדם, פון די בלוט אשר בשר וואס ליגט אין דעם כלים, פארשטייט עס נאכאמאל, און מען זאל געדענקן איינצוטינקן יעדע, דא זאל מען איינטינקן עקסטער, נישט איינמאל געבן א גייער שמיר ארום, נאר יעדע באקומט אינדיווידזשועל דיפ. ואתם לא תצאו איש מפסח ביתו עד בוקר, דו זאלסט נישט ארויסגיין פונעם הויז ביז אינדערפרי, זאגט שוין רשי פארוואס, ווייל אז מען האט שוין געגעבן רשות פאר די משחית, זאל מען שוין מאכן זיכער אז מען זאל נישט שטיין אינדרויסן, ווייל איינמאל דער משחית דרייט זיך ארום, קען ער אלעס ענטוליגן, איי צו האט מען שוין געלערנט אז נישט טוט מען נישט געשיקט קיין מלאך דורך דער אייבערשטער אליין איז געגאנגען, נאר איז דא אפאר תירוצים דער רמבן ענטפערט אלע אנדערע ענטפערן אויף אנדערע זאכן אנדערע אופנים, אז איינער זאגט אז טאקע לא על ידי המלאך ולא על ידי השליח דער אייבערשטער אליינס האט געטון, אבער ער האט אויך מיטגענומען מלאכים און די מלאכים זענען געווען מזיקים איז איינס, און נאך א פשט איז האבן געהארגעט נישט נאר זיי, דעמאלטס איז געווען דעמאלטס די נעגעטיוו ענערדזשי אינדרויסן שטיי ווייט פון דארטן, שטיי אוועק פון נעגעטיוויטי. ועבר השם לנגוב את מצרים, און די אייבערשטער איז אריבערגעגאנגען צו צו באשטראפן צו שלאגן די מצרים, וראה את הדם און ער וועט זען און ער האט געזען און ער וועט זען דאס בלוט על המשקוף ועל שתי המזוזות, איר פסח השם און די אייבערשטער וועט איבערהיפן אדער איבערשפרינגען אבער קוקטס אריין אין רשי זאגט ער פסח וחמל וחמל און ער וועט זען ויחזה יז דמו אשר כפו ויחס השם אל תערותו רחמנות האבן אויף די וואס די מענטשן וואס זענען דארטן אדער אדער איז דא איר פסח איז איבערהיפן די צווייטע פשט אונז זעמער אין ענגליש טייטשן זיי פסח Passover. פעס אווער האט איבער געהיפט סאו זעהן מיר אדער איבער געהיפט אדער פעס אווער ווייל ער האט רחמנות געהאט סאו עס קען זיין אז ווען איינער גייט לויט די ערשטע חלק פון רשי וואלט ער געזאגט אז ס'הייסט נישט פעס אווער ס'הייסט קאמפעשאן קאמפעשאן דעי האט די אייבישטער רחמנות געהאט אויף די אידן פסח א שמן לפסח האט איבער געהיפט אויף דעם טויערן ולא יתן המשחית לבוא ער וועט נישט לאזן דער משחית דער פארדארבער לבוא אל בתיכם אריינצוגיין אין ענקערע הייזער לינגאויף צו שלאגן. און שמאַטע מען עס אַ דבר הזה, ער זאָל זיך אָפּהיטן דאָס, ער זאָל זיך אָפּהיטן דאָס, לכהק, לכהק, ס'איז אַ פּלאָג, לכהק לך, לכהק לך פֿאַר דיך, ולבניך און פֿאַר דײַנע קינדער, עד עולם פֿאַר אייביק. והי', און ס'וועט זײַן כי סבֿוי על הארץ, ווען עס וועט אָנקומען אין לאַנד אשר יתן ה' לכם, וואָס דער אייבערשטער וועט געבן פֿאַר ענק, כאשר דיבר הזה, ווי מ'האָט שוין גערעדט וועגן דעם, ושמרתם וואָס אַ עבֿודה, זאָלסט דאָס ווײַטער היטן די עבֿודה, נישט מ'זאָל זאָגן אַז, אָ, דאָס איז נאָר געמאַכט געוואָרן פֿאַר די אַלע סורווייווערס פֿון פון די פעסאווער פון די מכות, נאר די פון די, ניין, דאס איז געמאכט פאר אלע אידן דורי דורות. והיו, און ס'וועט זיין, כי יאמרי עליכם בניכם, אז ענקערע קינדער וועלן זאגן, מה העבודה הזו אצל חם, גיט מען שוין אריין די הגדה לינגאו, וואס איז די עבודה, איז שפעטער, די חזל טשענען דאס איז כנגד ארבעה בנים, רעדט מען דא, אבער פשוט פשט, די קינדער וועלן פרעגן, דארטן בשעת מעשה זאלן זעהן מ'מאכט חבירות, מ'נעמט צאם, מ'מאכט צלי, וואס עפעס וואס די עבודה, פארוואס מאכט מען דאס? ואמרת מ'זאל זיי זאגן זבח פסח היא, די שחט'מען פאר קרבן פסח לשם פארן אייבערשטן, אשר פסח על בתי בני ישראל וואס ער האט איבערגעהיפט די הייזער פון די אידישע קינדער במצרים און מצרים, ונקפה וואס מצרים האבן געשלאגן די מצריים ואת בתינו הציל, און אונזערע אונזערע הייזער האט ער געראטעוועט ויקה די אוים. וישתחוו, די פאלק האט זיך געבוקט און זיי האבן זיך געבוקט, זיי האבן זיך גענייגט און געבוקט צום אייבערשטן, ווייל דא האט מען געוואסער געווארן דער בשורה, רבותי איטס ריעל, די גאולה איז דא, אונז קען מען זיך פארשטעלן מער שוין יעצט, אונז האלט מער שוין אט אט, ווען אונז האבן באקומען די בשורה אז כלל ישראל איז אונז אויסגעלייזט געווארן, די גאולה שלימה, די שמחה וואס וועט זיין איבעראל אין די גאנצע וועלט, אזוי האבן זיי דעמאלטס געהאט, און דאס איז נאך געווען דעמאלטס, נאך פאר זיי האבן געהאט א יציאת מצרים. אונז האבן מיר שוין א משל וואס אונז קען מען טראכטן, יציאת מצרים, אונז זעהן מיר שוין די פסוקים וואס גייט פאר. זיי האבן נאכנישט געהאט דאס. פאר זיי איז דאס געווען די ערשטע מאל אזא גאולה. אבער דאס גייט אויך אן אז דאס וועט זיין די גאולה מאת השם בקרוב במהרה בימינו. ויחי ויעשו בני ישראל, אונז זענען געגאנגען זיי האבן געטון, די אידישע קינדער כאשר ציוה השם את משה את אהרן, אזוי ווי אהרן קיין עשו אזוי האבן זיי געטון. זיי האבן ב ד וואס משה און אהרן באפוילן, דאס האבן זיי געטון, און דא קומט מען אריין, ויהי בחצי הלילה, ס'איז געווען אין די האלב פון די נאכט, ועד השם היכו כל בכורי בית מצרים, די אייבערשטער האט געשלאגן אלע בכורות פון לאנד מצרים, מבכור פרעה, פון די בכור פון פרעה היושב על כסאו וואס זיצט אויף זיין שטוהל, וואס מיינט צו זאגן די בכור פון פרעה וואס ער גייט זיצן אויף זיין שטוהל, דאס איז איין פשט, נאך א פשט איז פרעה אליינס איז געווען א בכור, אבער אים האט מען נישט געשלאגן ווייל די אייבערשטער האט געוואלט ער זאל זען די די די קריעת ים סוף אויך ער זאל גיין ממש אלל די וועי טו די ענד טו די טו די ענד אוו די ליין עד בכור השבי ביז די בכור פון די געפאנגענער שבו בית הבור וואס איז געווען תפיסה וכל בכור בהמה און אויך אלע בכורות פון די בהמות. ויקם פרעה, און פרעה האט זיך אויפגעשטעלט, האט זיך אויפגעוועקט לילה ההוא, יענע נאכט, הי, ער, וכל עבדיו און אלע זיינע קנעכט, וכל מצרים, און אלע מצריים, ותהי צעקה גדולה במצרים, עס איז געווען א גרויסע געשריי אין מצרים, כי אין בית אשר אין שם מת, עס איז נישט געווען קיין הויז, וואס דארט איז נישט געווען קיין טויטע, זאגט רשי, אז עס איז געווען אן אינטערעסאנטע זאך דארטן, אז עס איז געווען אסאך בכורות, מער ווי איין בכור, ווייל דעמאלטס איז געווארן רעווילד, וויפיל פון די פרויען, פון די מצרי'שע פרויען,

איז געשען אז די מענער זענען געוואר געווארן ווי לאיעל און ווי נישט לאיעל די פרויען זענען געווען פאר זיי, סאו ס'האט זיך געטון מכות מן הסתם די מענער האבן געשלאגן די פרויען, איך ווייס נישט וואס נאך איז געווען דארטן וואס רשי שטייט נישט דארטן, באט ס'איז געווען אזוי קאנפיוזינג ווי פאדערס דעי אין הארלעם, נישט אין שבת גערעדט, ס'איז געווען אזא וואס גייט דא פאר? ווער ביסטו? וועמענס בחור ביסטו? וואס גייט דא פאר?

זאגט רשי האט געשריגן מגד שוע מאך זיי א פסח אויף איר וצועק און געשריגן היכן משה שרי היכן אהרן שרי ווי וואוינט משה ווי וואוינט אהרן זאל אנקומען דארטן און זאלסט פארשטיין אזוי ווי אזוי ווי מען קומט היינט אזוי ווי מען האט געזען אויף די אויף די דאס נישט געזען חלילה וחס אבער מען האט געהערט נאכזאגן אז דער האט געפרעגט דארטן אין קרית יואל די ארבעטס די ארבעטס וואס גייט דא פאר זיי האבן געזען אלע האבן אויסגעקוקט זייער ענליך נישט געוואוסט ווער איז וואס ווער איז ווען דאס זענען בוכער אבער זיי ארבעטן נישט. דאס אינגעלייט זיי האבן די כולל גיי זיי מסביר פאר בארטענירער פאר זיי פארשטייסט זיין פאטער האט זיך ארום געדרייט דארטן און ער האט נישט דערקענט קיינעם ער זאגט אה דיס אר יו ראביי אר יו ראביי אר יו ווי איז פרעה ווי ווי איז משה ווי איז אהרן וואס גייט דא פאר אלע קוקן אויס ווי ראבייס וואס גייט דא פאר שלא שינו מעש לבישם זיי האבן אלע אויסגעקוקט די זעלבע ס'האט זיך געטון דארטן ממש א איבערקערניש ויאמר און ער האט געזאגט קומי צו איר מתוך עמי כ'בעט ענק שטעלטס, הייבטס ענק אויף, און גייטס אַרויס מתוך עמי פון מיין פאָלק, אַרויס פון בבל, גייטס אַרויס פון מצרים, גם אתם, גם בני ישראל, אַלע, אַלע אַרויס, הלכי און גייטס, עבדו את השם כדברכם, גייטס דינען דעם אייבערשטן אַזוי ווי עטס האָטס גערעדט, און נישט נאָר דאָס, גם צאנכם אין כרשו וגם בקרכם אין כרבקר, עט דיס פּוינט איז געווען ענד אָף די האָול טינג, כ'האָב געהאַלטן אַן איינגענעגאָשיעט, נישט דאָס, נישט יענץ, נישט דאָס, נישט. אלעס נעמט זיך אלעס גיכי נעמט עס קאשט די באטעם אזוי ווי עטץ האסט גערעדט ולהכי און ער זאל צען גיין פון דאנעט און בארייכט אים גם אותי נישט נאר דאס ער זאלסט מיך אויך בענטשן ווייל ער האט מורא געהאט ער איז דאך געווען א בכור אויכעט האט ער געבעטען בענטש אויכעט דאווענטס פאר מיך אויכעט ואתך זאג מצרים אל הים. למהאי לשלחם, און דער אייבער, און די מצריים האבן זיך געשטארקט אויפן פאלק, אויף די אידן, למהאי לשלחם, צו פאראיילן זיך אוועקצושיקן מן הארץ פונעם לאנד, כי אמרי, ווייל זיי האבן געזאגט, כולנו מייסרים, און אלע גייען שטארבן, פארוואס? וויבאלד זיי האבן אזוי ווי מיר פריער גערעדט געזען, אז אפאר מענטשן אין איין פעמילי זענען געשטארבן, האבן זיי געזאגט, איי מינוט, די ווארנונג איז נאר געווען פאר די ערשטע, פאר די בכור, יעצט זע איך אז מען הרג'עט נאך מער פון די בכור, איז, איך קען נישט וויסן, אפילו איך בין די יונגערע, קען זיין איך וועל אויך שטארבן, סאו יעדער האט זיך דערשראקן, כולנו מייסרים, אלע פייגן מיר אפ פון דא, איך בעט ענק ארויס פון דא. וישא העמד בצייקו, און דער פאלק האט געטראגן זיין טייג, טרם יחמה האט זיך פארעסט געווארן חמץ, משה ארויסם פון די שריים פון די מצה, מיט זיי איבערגעבליבענע מיט די מצה מרה, צעריר איז צום לוי' האבן ארויפגעהאנגען, ארויפגעבינדן, אויף זייער קליידער על שכמם אויף זייער אקסלען, וועגן דעם איז טאקע דא א מנהג, וואס ביי אונז אינדערהיים, איך גלייב אסאך מענטשן טוען דאס, אז מ'נעמט. נאך א קוימא, נאך מ, נאך מ, וויאזוי הייסט עס נאר, נאך די קשיות, מען לייגט עס ארויף אזוי אויף די אקסלען, אזוי זענען די אידן ארויס פון מצרים, מען זאל געדענקן, והגדת לבנך, מען זאל געדענקן אז מען איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, האט מען זיך געשלעפט אזוי ארום מיט דעם, מיט דעם אויף די אקסלען. און מען האט זיך ארויסגעלאזט, דא איז געווען די סטארי, די ענדע, דאס איז אנבעליוועבל, די גאנצע זאך האט מען זיך ארומגעמוטשעט ביז יעצט, דא געשענט עס, יו נאו, איף יו סנוז יו לוז, דאס איז די מאמענט, דאס איז די מאמענט וואס מען ווערט אויסגעלייזט דא, און בני ישראל עשו, די בני ישראל האבן געטון, כדבר משה, אזוי ווי משה האט זיי געזאגט שוין פון פארדעם, אין די באגינונג פון די פרשה, וישאלו ממצרים, און זיי האבן געבארגט פון די מצריים כלי כסף, כלי זהב, ושמלות, זילבערנע כלים און גאלדענע כלים און קליידער, ווייל די ש ם דער אייבערשטער נתן אז חיין אבאמא האט געלייגט אריין די טשארם פון די פאלק, די חיון פון די פאלק ביי איינעם מצרים אין די אויגן פון מצרים, ווי השאילים זיי האבן געבארגט ווי נצלי את מצרים און זיי האבן אויסגעליידיגט דאס לאנד מצרים פון אלע וועליו וואס איז געווען דארטן. ויצאו בני ישראל און די אידישע קינדער האבן געצויגן מרעמסס סוכות און פון רעמסס קיין סוכות כשש מאות אלף רגלי הגבורים, די זעטן פון זעקס הונדערט טויזנט מענער, דאס איז שוין לבד מיט אויף נישט די קליינע קינדער, דא רעדט מען פון די עדאלטס, וגם ערב רב עלו און אויך די צומישעניש פון אנדערע אומות וואס זענען געווארן גרים האבן זיך מיט געכאפט דארטן, עלו אידן זענען מיט געגאנגען מיט זייער בצאן ובקר מקנה קובה מאות מיט אסאך שאף מיט אסאך רינדער, עטס קענטס זיך פארשטעלן וואס איז פארגעקומען דארטן, ס'איז געגאנגען חאל המועד אויף רעדער, אפשר וועגן דעם גייט מען חאל המועד צו זז. צו פשוט זיך געדענקן די לאנגע ליינס און צו דערמאנען זיך וויאזוי מ'איז ארויס פון מצרים מיט אלע שאף מיט אלע לעמעלעך. ויופי את הבצק און זיי האבן געבאקן דעם, ס'האט זיך געבאקן אדער מ'האט געבאקן, דעם טייג אשר ציוו זיי האבן ארויסגעטראגן ממצרים פון מצרים, עוגות מצות, מצות'דיגע קיכעלעך אדער עוגות אזויווי רינדעכיגע מצות און דא איז דא איין רייז, ס'מדארף זיין רינדעכיגע מצות, כי לא חמץ, ווייל ס'איז נישט געווארן חמץ, כגוישן ממצרים וואס זענען ארויסגעטריבן געווארן פון מצרים, ולא יכלו יסמו המים, זיי האבן נישט געקענט זיך פאראזאמען עס לאזן יערן, וגם צידה לא עשו להם, זיי האבן אפילו נישט געמאכט קיין צידה לדרך, זיי האבן נישט געהאט קיין קליינע דאגי בעגס ארויסצוגיין מיט דעם, דאס ווייזט אויך די אמונה וואס זיי האבן געהאט, אז זיי זענען ארויסגעגאנגען, האבן געזאגט ארויס, ארויס, און פרעגן שוין קשיות. זאגט די פסוק און משה בני ישראל אשר ישבו במצרים האבן זיך גענומען אזוי צייט ווילאנג די אידן ווי די די די די ווי זיי האבן געוואוינט אין מצרים איז געווען שלושים שנה וארבע מאה שנה פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר וואס דאס רעכנט מען פון אנהייב פון די ברית בין הבשרים וואס דעמאלטס האט די אייבערשטער געזאגט אז עס וועט נעמען אזוי לאנג ווי עס וועט זיין ווי אזוי לאנג מען וועט ארויסגיין פון מצרים פון דעמאלטס אן איז געווען פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר ויהי און עס איז געווען מקץ שלושים שנה וארבע מאה שנה ביי די ענדע פון די פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר ויהי און עס איז געווען בעצם היום הזה אין די מידל אויף די טאג אינמיטן פון טאג, פון טאג, נישט ביי נאכט, נישט קיין פער, נישט קיין שרעק, מען איז ארויסגעגאנגען אינמיטן טאג, יא צו כל צבאות השם, זיי זענען ארויסגעגאנגען פון דארטן, אלע איינגעזאמלט פון דעם אייבערשטן, מארץ מצרים, פון לאנד מצרים, ממצרים גאלתני מבית עבדים, צאני ממצרים, ממצרים גאלתני, מבית עבדים פדיסוני, די האלטסט די אידן ווען זיי האבן ארויסגעוואקט דעמאלטס האבן זיי געטראכט, און זיי האבן געוואוסט אז. מען גייט פאר יארן, פאר טויזנט יארן, קראכן מצות, אנגעלאנטערהייט, פיר כוסות מרור, כרפס, חרוסת, מה נשתנה, פיר קאשעס אפיקומן, סוכה, זיצן אין סוכה, פרייטאג צונאכטס מאכן קידוש, אויפהייבן די רעכטע, אלע זאכן, אלעס געדענקען די יציאת מצרים, וויפיל זאכן זענען געווען, און אזוי ווי שטייט ווען ביי די גאולה גייט שטיין אויכעט, כמה יצאתך ממצרים אראה נפלאות, ס'וועט זיין אזויפיל ווינדער, ס'קען מען זיך נאך פארשטעלן וואס פאר ימים טובים ס'גייען מיר נאך באקומען. פון דער גאולה אליינס, צו געדענקן ווי אזוי מ'האט אונז ארויסגעצויגן, מה דאך מ'איז ארויסגעגאנגען פון פֿיר הונדערט דרײַסיק יאר, ספעשעלי יעצט ווען מ'וועט ארויסגיין פון א גלות פון כמעט צוויי טויזנט יאר. זאגט דער פסוק ווייטער ליל שימורים היא לה', דאס איז געווען א נאכט אוי וואס מ'האט געווארט און געהאפט אויף דעם, אונז ווארט מיר שוין אויך אונז האפן מיר שוין אויך אויף דעם אויף אזא מין נאכט, אויך נאך א פשט איז ליל שימורים די אייבערשטער האט אונז געהיטן, לה', און ס'איז נישט נאר דעמאלטס נאר יעדע פון פסח ביינאכט היטן זיי די אייבערשטער וועגן דעם די מענטשן וואס לאזן אפן די טיר און מען און מען ווייזט ארויס מיט דעם א סעיף אז מען פילט סעיף און מען האט נישט פון גארנישט קיין מורא אפילו ביי קרישמע געווענליך ליינט מען קרישמע די אלע פסוקים אז ס'זאל מען זאל האבן שמירה האט מען דעמאלטס נישט גע נישט געציילט קיין ליינט מען נישט דעמאלטס אלע פסוק אלע פסוקים און די אלע זאכן נאר די ערשטע קאפיטל נאר די ערשטע פסוק ארויסצוווייזן די אהבה. ווייל שמע ישראל ה' אלקינו השם אחד, דאס איז דאך אלעס נאר אהבה, אין איינעם זאגט מען פאר שמע ישראל אהבת עולם אדער אהבה רבה, און נאכדעם זאגט מען ואהבתו אייס, ס'איז צו עקספרעסן די לאוו, אבער די שפעטערדיגע זאכן וואס ס'שטייט ביי קרית שמע, ס'איז אלעס פאר שמירה, יברכך ה' וישמרך און די אלע זאכן, דאס זאגט מען שוין נישט ביי פסח ביינאכט, ווייל אונז האמיר שוין די שמירה אליינס, לעת שמירים היא לה' להוציאם מארץ מצרים, ארויסצוציען פון מצרים היא הלילה הזה, דאס איז די דאזיגע נאכט לשם, פארן אייבערשטן שמירים לכל בני ישראל אפגעהיטן פאר אלע אידישע קינדער לדורותם, פאר אלע דורות אפילו אין היינטיגע צייטן איז מען משומר פון די מזיקין און פון אלע זאכן. זאגט דער פסוק ווייטער, ויאמר ה', און דער אייבערשטער האט געזאגט אל משה ווארן צו משה ווארן זאת חוקת הפסח, דאס איז די חק, היינט רעדט מען זייער אסאך וועגן חק, זעסטו אז דורך חק גייט מען ארויסגיין פון די מצרים, פון די חק גייט מען ארויסגיין פון גלות, זוי איז חוקת הפסח, דאס איז די חק פונעם פסח, פונעם דאס איז די געזעץ פונעם קרבן פסח, כל בן נכר לא יאכל בו, א פרעמדער זאל נישט עסן אין דעם, דאס איז ביטווין מי ענד יו, דאס איז א דאס איז א פעמילי דזשאוק, ווייסט איך מיין, א פרעמדער וועט נישט כאפן דאס אפילו, וכל עבד איש מקנאת כסף. און איינער וואס איז יא א עבד וואס האט זיך געקויפט מיט ענקער געלט און מלתא עשה, אז טאמער ווילסטו ער זאל עסן פון דעם קרבן דארף ער זיך קודם מל'ן אז יאכל בעירום קען ער עסן. תושב וסוחר איז סתם א תושב וואס ער איז דארט און ער איז א געזעצענער אבער א גוי ער נישט קען לא יאכל בו ער קען נישט עסן. אדער א געדינגענער ער קען נישט עסן. בבית אחד יאכל און איין טאג זאל מען דאס עסן. אין איין הויז זאל מען דאס עסן, לא יצא מן הבית, מען זאל עס נישט ארויסנעמען פון הויז, מן הבשר פון די פלייש חוצה אינדרויסן, ועצם לא תשבר בו בון, א ביין זאל מען נישט צעברעכן אין דעם, כל עדת ישראל יעשו יעשה, די גאנצע אידישע געמיינדע זאל דאס טון, וכי יגור איתך חו, און טאמער וועסט וואוינען מיט דיר גר, ועשה פסח לה', און ער וויל יא טון א קרבן פסח פארן אייבערשטן, ער וועט וועלן מקריב זיין, אקעי, ס'איז דא א. א וועג וויאזוי מען קען עס טון, הימל לוי כל זכר זאל זיך מל'ן יעדע זכר טוב דארף ער זיך מל'ן אלע זכרים, ואז נאכדעם יקרב לעשות צו קענען מקרב זיין לעשות דאס צו טון דאס צו מאכן די קרבן פסח, והוי און זאל זיין כאזרח ארץ וכל ארעל לא יאכל בו, א ארעל זאל נישט עסן אין דעם, ווען קען זיין א ארעל זאל נישט עסן אפילו א איד, ס'דא אמאל א איד וואס ער האט צוויי ברודערס זענען אים געשטארבן דורך די ברית דורך דעם וואס מען האט געמאכט א ברית מילה פאר זיי, אזא איינעם מל'ט מען נישט, סאו איז אמאל געקומען א איד צו ר' חיים קנייבסקי האט ער מיך פארציילט אז ער איז געווען מיט זיין זון דארטן, און ר' חיים האט אים געפרעגט פון די קינד א היכי תמצא וויאזוי א איד דארף לייגן תפילין אין שבת, הםם ווי אזוי? האט ער ווייל דאס שטייט אז יעדע איד דארף האבן צוויי אותות פונעם אייבערשטן אות ה' לעולם דארף מען האבן אין שבת. שבת איז דא מען דארף אייביג האבן צוויי סאו איינס איז שבת שבת איז עושי לעולם ביני ובין בני ישראל עושי לעולם איז א אות מיר האבן דא דא תפילין איז א אות ביני ובין איז אויך א בונד צווישן אייבערשטן און אידן איז תפילין און נאכדעם איז דא שבת שבת האבן מיר געזאגט שבת און תפילין און וואס נאך שבת תפילין און ברית. די ברית איז א בונד אויך צווישן עם ישראל, יעצט וואס געשענט אין די שבת ווען מען קען נישט לייגן תפילין, האבן אונז די ברית מיט שבת, און נאכדעם אין די וואכן האבן אונז תפילין מיט שבת, אזוי האבן אונז אייביג צוויי, איך מיין אין די וואך האבן אונז די ברית מיט תפילין, סאו די צוויי זאכן האבן אונז אייביג, וואס איז טאמער איינער וואס איז נישט געמל'עט, דעמאלט שבת זאל ער לייגן תפילין, עט ער האבן אייביג די צוויי עושות. תורה אחת תהיה לאזרח, ס'זאל זיין איין תורה פארן אלטגעזעצענער ולגר הגאון פאר א גיי וואס וואוינט בשוכן צווישן ענק, ויעשי כל בני ישראל כאשר ציווה ה' את משה ואת אהרן, און די גאנצע אידישע געמיינדע האט געטון אזוי ווי די אייבערשטער געהייסן פאר משה אהרן קיינער וואס אזוי האט מען געטון, ויהי בעצם היום הזה, אין יענעם טאג. הוציא השם את בני ישראל די אייבערשטער האט ארויס געצויגען די אידישע קינדער מארץ מצרים פון לאנד מצרים על צבאותם מיט זייער איינגעזאמעלטע וידבר השם די אייבערשטער גערעדט דורך משה לאמר אזוי צו זאגען אזוי ווי צו מיר יעצט גייען מכות בכורות זאל מען געדענקען אז די בכורות אלע די בכורים געהערן פארן אייבערשטען דאס איז הייליג קדש לי הייליג פאר מיר כל בכור יעדען בכור פעטער כל רחם די ערשטע געבוירענע. צו זיין מאמע, מבני ישראל, פון די אידישע קינדער, באדם, סיי אין די מענטשן, און ביי בהמה, און סיי די בהמות, ליהי, דאס געהערט פאר מיך. נו, כדאי, וויאזוי באקומט מען דאס צוריק? העט מען שוין זען. ויאמר משה לעם, און משה זאגט פאר די פאלק, זכור, געדענק, את היום הזה, אלוועיס רימעמבער די היינטיגן טאג, אשר יצאתם ממצרים, ווען איר זענט ארויסגעגאנגען פון מצרים מבית עבדים, איר זענט געווען אין בית עבדים פאר א לאנגע צייט, זענט מען זיך מער לאנג נישט געכאפט ווי שטארק ס'האט מען שוין געהאט די עבדים מענטעלעטי, אזוי ווי היינטיגע צייטן זענען מיר שוין אזוי אין די גלות מענטעלעטי, אונז פארגעסט מיר אז אונז זעמיר בני חורין בעצם, אונז זעמיר בעצם בני מלכים, אונז זעמיר אזוי אריינגעקלעמט אין די עבד'ישע מיינדסעט אז אונז זעמיר קנעכט, אונז זעמיר סלעיווס, אונז זעמיר ממילא וואס געשענט איז בלייבן אונז סטאק אין אנדערע מינע שווערע זאכן אין אונזערע אייגענע מצרים'ס, ווייל אונז מיינס מיר אונז באלאנגט מיר דארטן, אבער זאגט אונז אבער זאלסט געדענקען אבער ווער דו ביסט עכט, כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם מזה, ווייל מיט גרויסע שטארקייט האט דער אייבערשטער אונז ארויסגעצויגן פון דא, ולא יאכל חמץ, איר זאלט נישט עסן קיין חמץ, אזוי זאלסטו געדענקן דאס. היום אתם יוצאים, היינט גייט אונז ארויס בחודש האביב, אינעם חודש פון אביב, אביב פשוט פשט איז די חודש וואס די תביעה ווערט געצייטיגט, אבער אביב איז אויך א קאמבינעישאן פון צוויי ווערטער, אב, י' בית, ס'איז דא י' בית צוועלף שבטים, אב, י' בית, די ערשטע, די טאטע פון אלע שבטים איז ניסן. והוי און עס וועט זיין כי יביא אייך ה' אל הארץ די אייבערשטער וועט אונז אריין ברענגען אינעם לאנד פון די כנעני והחיתי והאמורי און די חיתי און אמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע עלי אבותיך וואס די אייבערשטער האט געשוואוירן פאר דיינע עלטערן לוזלאך צו געבן פאר דיך ארץ זבת חלב ודבש א לאנד וואו ס'גיסט זיך מילך דורך די אלע ציגן און קיען דארטן און דבש און די האניג פון די תמרים פון די טייטלען און פון די פייגן. ואל תעשה עבודה הזאת בחודש הזה זאלסט טון די הייליגע עבודה אין דעם חודש, שבעת ימים תאכל מצות, זיבן טעג זאלט מען עסן מצות, וביום השביעי חג לה', און די זיבענטע טאג זאל זיין נאכאמאל א חג, א מען זאל פייערן דעם טאג, מצות יהיה אוכל עד שבעת ימים, זיבן טעג זאל מען עסן די מצות, ולא יראה לך חמץ, זאל נישט געזען ווערן קיין חמץ, ולא יראה לך שעור בכל גבולך, זאל נישט זען קיין שעור אין אלע דיינע. גרעניצן, והגדת לבנך ביום אי ליין בו, און זאלסט זאגן פאר דיינע קינדער אין יענעם טאג אזוי צו זאגן, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, וועגן דעם האט מען אונז אויסגעלייזט, ווייסט פארוואס? ווייל אונז האבן געוואלט צוקומען צו האבן פסח, נישט אונז האבן פסח ווייל מען האט אונז אויסגעלייזט, נאר אונז האבן, מען האט אונז אויסגעלייזט ווייל אונז זאל מען קענען האבן פסח. כ'דענק מיין זיידע, מיין ווייב'ס זיידע, מנחם מאיר בערקאוויטש, א איד פון א פארצייטישע איד געווען, פלעגט יעדע חנוכה ביי די חנוכה פארטי, פלעגט ער רעדן צו די אייניקלעך זאגן, ער איז דעמאלטס ביי די ביי די ביי די ביי די לאגער ביי די נאציס ווען מען האט אים ארויס גענומען פון דארטן, ער האט נישט געחלומט און נישט געגלייבט אז ער וועט ארויס קומען לעבעדיג פון דארטן, און ווען ער איז ארויס געקומען, ער האט זיך אייביג געוואונדערט פארוואס, פארוואס האב איך געהאט דעי סורווייווערס גילט, די די סיבלינגס, די משפחה, אלע האבן אומגעברענגט, און פארוואס, פארוואס האט ער זוכה געווען צו סורווייווען, אבער ווען ער זיצט מיט די קינדער ארום און ארום, און ער זיצט מיט אלע אייניקלעך און ער זעהט ווי זיי בויט אויף ווייטער אידישע שטובער בה בזה עשה השם לי, די אייבערשטער האט מיך וועגן דעם האט ער מיך געראטעוועט איך זאל קענען דאס זעהן דא, און דערמיט האט מען אונז ארויסגעראטעוועט פון מצרים אז אונז זאלמער קענען טוהן די מצוות און טוהן ווייטער און סעלעברעיטן און טוהן חג להשם והיו און ס'וועט זיין לכו לאות ס'זאל זיין א אות דא זעהט מען די אות אז ס'זאל זיין א צייכן א ידך אויף דיין האנט. דא אינעווייניג איז אריין געשריבן די גאנצע פרשה וואס אונז לערנען יעצט, ליגט דא אינעווייניג אריין געשריבן, איז קוץ גוט און אזוי, יהיו לזכרון בין עיניך און דו זאלסט אויך געדענקען צווישן דיינע אויגן, זעסט דא די צוויי אויגן, דא אינמיטן איז אריין געשריבן אזוי, למען תהיה תורת ה' בפיך, אז ס'זאל זיין די תורת ה' בפיך אין דיין מויל, כי בידך זכו הוציאך ה' ממצרים ווייל מיט א שטארקע האנט האט דער אייבערשטער דיך ארויסגעצויגן פון מצרים, ושמרת את אחיך אזויס ווי זאלסט היטן דעם חוק, דעם געזעץ, למועדו, אין איר צייט, דאס רעדט מען פון די תפילין, אין איר צייט, נישט אייביג לייגט מען תפילין, מימים ימימה, ס'זאל זיין פון יאר צו יאר, זאל מען אייביג אפהיטן דער געזעץ איר צייט, למועדו קען זיין אפאר טייטשן דא.

פונעם פון זיין מוטער להשם צו זיין פארן אייבערשטען, וכל פרט אשר יגע בהמה יעדע ערשטע געבוירענע פון א בהמה, אשר יהיה לך וואס וועט זיין פאר דיך א זכרון בן זכרון השם, די זכרון זאל זיין פארן אייבערשטען דער בכור דער ערשטער, וכל. פעטער חמור טוב דער בעשער, און יעדע ערשטע פון די חמור, פארוואס חמור דווקא, א רגע, חמור זאל אויסגעלייזט ווערן דאס מיינט פעטער חמור, בעשער זאלסט אויס מיט א לעמעלע, ואם לא יסיף די וערפתו, זאלסט אים אפהאקן דעם קאפ פונעם גענאק, וכל בשר אדם, און יעדע ערשט געבוירן פון א מענטש בפניך פון דיין זון, טוב די זאלסטו אויסלייזן, פון דעם קומט די פדיון הבן. אבער וואס פשט אז א חמור, די חמור דווקא, האט באקומען א מורא'דיגע אטענשאן דא? זאגט רש י ולא פטר שאר בהמה טמאה וגזירת הכסף היא לפי שנמשל בחורי מצרים לחמורים, ועוד, שסייע את ישראל ביציאות ממצרים, זיי האבן געהאלפן די אידן ארויסגיין פון מצרים, ועל שאין לך אחד מישראל שנהנו להרבה חמורים, טעינה מכספם המזומן של מצרים, ווען מען איז ארויסגעגאנגען אזוי ווי אונז האבן גערעדט פריער איז מען ארויסגעגאנגען מיט צאן, מיט אייזלען, מיט חמורים מיט אייזלען אויך, די אייזלען זענען געווען מיני ווענס פון יענע צייטן, מען האט אנגעפילט די אייזלעך מיט אלע זאכן און אזוי איז מען ארויסגעגאנגען. און נאך א פשט וואס איך האב געטראכט, ס'קען זיין ס'ווערט געמיינט ערגעץ און ס'קען זיין אז נישט, און טאמער נישט דעמאלטס איז עס גאנץ א גוטע ווארט פון פון מיין, איך האב נאך נישט קיין נאמען פון מיין ספר, אבער דאס איז א א אינטערסאנטע ווארט, דאס וואס חמור זעהן מיר אונז איז איז די ווערט דערמאנט, אה ס'שטייט יא ערגעץ, כ'מיין אפשר די רמבן זאגט דאס, אדער די ספורנה, אז די אנהייב פון די גאולה האט זיך אנגעהויבן זעהט מען וויאזוי משה רבינו האט געשיקט האט ארויפגעלייגט אויפן אייזל האט ארויפגעלייגט דארטן משה רבינו זיין ווייב און זיינע קינדער איז געגאנגען מיטן חמור דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די די גאולה און מיט דעם וויבאלד ס'האט זיך אנגעהויבן די גאולה מיט די חמור איז ממילא איז די חמור באקומען די מצוה דאס שטייט אין רמב ן נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס שטייט ערגעץ אנדערש איך געדענק שוין נישט ווי אז דאס וואס דער דער די חמור די ערשטע חמור פון אברהם אבינו האט ער ארויף געלייגט דעמאלטס דארטן ויקחת המאכלת ואת העצם און עס ארויף געלייגט אויפן חמור, און נאכדעם שטייט ביי משה אז זיין ווייב און קינדער האט מען ארויף געלייגט אויפן חמור, און נאכדעם שטייט די נעקסטע חמור שטייט אז אני רוכב על חמור אז די משיח וועט קומען אויסלייזן די אידן פון גלות, זעהן מיר עס אז די אלע גאולות זענען געקומען דורך חמור, די ערשטע אברהם ווען די אידן זענען געווארן א פאלק, די ערשטע איד אברהם, נאכדעם די צווייטע מאל ווען משה איז ארויסגעקומען פון גלות מצרים ארויס נעמען מיטן חמור, און נאכדעם זעהט מען יעצט אויך אז. אה, די אוני רחוב חמור, שטייט שוין אויך אין ספרים דאס, אז דאס, אינטערסאנט די דריי מינע, א דיוק אין די דריי מינע חמורות, די ערשטע זעט מען ווי ער לייגט ארויף נאר האלץ מיט פייער אויף דעם, די צווייטע זעט מען לייגט ארויף די ווייב און קינדער, און די דריטע מאל לייגט מען ווי ער אליינס לייגט זיך שוין ארויף אויף דעם, ווייל דאס מיינט די חומרות, די גשמיות, חמור די גשמיות. זיי צו קענען עלעוועיטן אז די אז אן אנהייב איז געווען נאר די חפץ מצוה געווען הייליג, נאכדעם איז געווען נאר די פעמילי, נאכדעם ער אליינס, מ'זאל קענען אנקומען אז גאולת מצרים איז שוין א בחינה פון מ'זאל קענען גיין און אליינס מיט די חמוריות רייטן אויף די הייליגקייטן און אלעס עלעוועיטן צו די העכסטע לעוועל. והא י און ס'וועט זיין, כי ישאלך בנך מחר לאמור, דיין קינד וועט פרעגן אזוי, מה זאת? הא? טפו ס'איז דאס? דאס גייט ארויף אויפן טעם שוין אויב לויט די ארבעה בנים באט סתם פשוט פשט איז סתם דא די קינדער פרעגן וואס איז דאס ואמרתו איי לאוו וועסטו אים זאגן בחוזק יד מיט א שטארקן האנט הוציאוני ה' ממצרים מבית עבדון מ'האט די אייבערשטן צו ארויסגעצויגן פון מצרים פון בית עבדון ויהי און ס'איז געווען כי הקשו פרעה און שלחני און ס'איז געווען שווער, דער פרעה האט האט געהאט פארהארט ביי זיין הארץ אונז אוועקצושיקן, ויהרג השם כל בכור בעת מצרים, און דער אייבערשטער האט געהארגעט יעדן ערשטן געבוירענעם פון לאנד מצרים, א בכור אדם א בכור בהמה, פון דער בכור פון א מענטש צו דער בכור פון בהמה, על כן וועגן דעם אני זא ואיכל השם וועגן דעם שעכט איך א קרבן פארן אייבערשטן כל פטר רחם, יעדע בהמה וואס די מאמע האט ערשט געבוירן א זכרון פון די זכרים כל בכור בני, און יעדע ערשט געבוירען פון מיינע זין עבדה מאך איך א פדיון הבן, איך לייז אים אויס, והיו, און ס'זאל זיין לעוס א צייכן דער על י ח, דא שטייט י ח נישט י ד ח, נאר י ד ח ה, פון דעם דרש'נט מען אז יד ק י אויף דער שוואכע האנט, אויף דער לינקע האנט, אדער טאמער איינער איז א געלינקטער לייגט מען עס אויף דער רעכטע האנט, ולא תטפס און ס'זאל זיין א צירונג בין עיניך צווישן דיינע אויגן, כי בחוזק יד הוציאני ה' ממצרים, ווייל מיט א שטארקע האנט האט אונז דער אייבערשטער ארויסגעצויגן פון מצרים, האט מען ק קיף היי פסוקים כמנין הק' הק' לישראל. שוין, יעצט גיימער צו אריין אין משנה. משנה ערב שבת, מסכת ספרה, ט, פרק היי, גיימער צו רעדן אזוי יעצט, המביא כלי חרס לחטאת, איינער וואס ברענגט, איינער וואס ברענגט פון א, פון א פאטערי, א ערדענע כלי לחטאת, זיי גייט עס נוצן פאר די פאר די חטאת פאר די אש פאר די וואסער פאר די פרה אדומה, טובל דארף ער זיך טובל'ן, ולאן אל הכבשן און ער דארף נעכטיגן דארטן ביי די קאלעך אויבן ווי ס'נעמט מען דארף אריינלייגן די כלי ס'זאל ווערן פארהארטעוועט לייגט מען עס אריין דארטן דארף ער נעכטיגן דארטן מאכן זיכער אז קיינער וואס איז נישט טמא קומט נישט אהין דארטן ווילאנג ס'ווערט נישט פערטיג און עס איז מטמא. רבי יהודה אומר אף מן הבית היא מאי ובקשר אז ער קען עס ברענגען אויכעט אפילו פונעם הויז מעג מען עס ברענגען ובקשרן ס'הייסט קשר אריינצולייגן דארטן די אש אדער די וואסער ווייל ביי אפאר אדירים גלייבט מען אויך טעם ארץ אויב ער זאגט אז עס איז געווען אנגעהיטן בטהרם פאר חטאת שהכל נאמנים מען אלע חטאת ווייל יעדער איינער איז באגלייבט ווען ס'קומט צו אפאר אדירים און ביי תרומה און ווען מ'גייט קויפן א ערדענע כלה צו נוצן ביי תרומה פסח אז א כבשן קען מען עפענען דעם קאלעך אויבן אן אויטל און עס ארויסנעמען. רבי שמעון אומר מן הסדר השני, ער קען עס נאר נעמען פון די צווייטע שירה אין אויבן, רבי יוסי אומר מן הסדר השלישי, ער קען עס נעמען פון די דריטע שירה, דאס איז די ממח פון די צייטונגען, ווען ווען מענטשן גייען קויפן צייטונגען, נעמט מען אייביג די אידן נעמען די צווייטע, די דריטע, זעה איך דא די מקור, מען נעמט פון די צווייטע, מען נעמט נישט די ערשטע, די זעלבע זאך איז מיט די האנטוכער אין מקווה, מען גייט כאפן אין צווייטע און מען דרייט איבער די ערשטע, סא אלעס זעט אויס איז א רמז צו דעם, מען נעמט פון די צווייטע און פון די דריטע, משנה בית. א מטבּל כּלה, אויב איינער טובּלט א האלצערנע אדער א אייזערנע כּלה לחטאת פאר די צוניץ פאר א פּאר אדימער וואסער, בּמים שאין אמרין לקדש, און ער האט עס געטובּלט אין וואסער וואס מ'קען נישט מקדש זיין, למשל אין א מקווה וואס איז רעגן וואסער, וואס וואסער פון א מקווה איז נישט כשר צו נוצן אויף צו אריינמישן אין די פּאר אדימע אש, ווייל ס'דארף זיין מים חיים, קוואל וואסער, צריך און אגב דארף מען עס גוט אפווישן, בּמים שאין אמרין לקדש, טאמער מ'האט עס געטובּלט אין א קוואל וואסער וואס מ'קען עס יא איינער צו בכלל דארף מען עס אפווישן ווייל די וואסער זענען שוין גענוג כשר אויך פון דעם. אם להוסיף ב לתוכם מים קדושים אוי וועט אויב די כלה כדי נאכדעם אריינצולייגן אין איר מקדש'דיגע וואסער וועלכע ס'איז שוין אריינגעלייגט געווארן איז אש בין כך ובין כך צולל נגל דארף מען עס גוט אפווישן. משנה ג, קריו, קריו איז אז א א נעמט א פאמפקין און ליידיגט אויס די פאמפקין און ס'ווערט א כלה אזוי יא? שהתבליעו, מען האט זיך געטובלט, כדי צו מאכן אריינצולייגן דארטן די די פורעדיון וואסער, במים שאין ראוי לקדש, אט אויב מען צולייגט אין מקווה וואסער וואס איז נישט גוט מקדש צו זיין מקייד מקדשין בה, מעג מען איר מקדש זיין, און נאכדעם ארויס אריינמישן אריינלייגן די קוואל וואסער און אויסמישן מיט אש, עד שתטמא ביז ס'ווערט טמא, און מען איז נישט חושש אז אפשר האט די די די פאמפקין וועלכע איז ווייעך איינגעזאפט דאס מקווה וואסער, ווייל ס'איז חומר אז ס'איז עבזארבינג דארטן. ניטאמאל אויב ס'איז טמא געווארן איין מקדשין בה קען מען נישט מער מקדש זיין איר, רבשי אומר אם מקדשי בה בתחילה אף בסוף יקדש בה, אויב מ'קען מקדש זיין אנהייב דארף מען אויך מעג מקדש זיין צום סוף, אם אינו מקדש בה בסוף אף לא בתחילה קען מען אויך נישט אין די בעגינינג, בין כך ובין כך לא יוסיף לתוכה במים מקדשין בה טאר מען נישט אריינלייגן אין איר קיין מקדש'דיגע וואסער, משנה ד', שפופרת, וואס איז א האלצערנע פייפ פון א שטעקעלע שטח אדער כאטאס וואס מען האט ארויסגעשניטן כדי אריינצולייגן דארטן די אש אדער וואסער פאר די פרה אדומה, רבי אליעזר אומר יד בו מיד, מען זאל עס באלד מען זאל גלייך טובל'ן, רבי שיע אומר יד יטמא ויד בו קודם זאל מען עס מטמא זיין און נאכן טובל'ן, איז דא געווען א פראבלעם מיט די צדוקים וואס האבן געהאלטן אז עס דארף זיין א א וויאזוי הייסט עס נאר א תפילין יא וואטעווער מען דארף עס עס איז געווען ל ל אקעגן די צדוקים די הכל. אלע תורה מענטשן אפילו פרויען כשיר מקדש זיין איז קטן איז זענען מותר מעגן מקדש זיין לייגן די אש אויפן וואסער חוץ מכיר שועית וקטן רבי די מכשיר בקטן און פוסל באישה און ביי אנדרוגינוס אנדרוגינוס איז איינער וואס מ'ווייסט נישט איז א זכר צו א נקבה און איך האב אמאל געהערט אז א ווארט אנדראגינס ס'איז אנדראגינס אנדערע דזשינס משנה היי בכל הכלים מקדשים אלע כלים מעג מען מקדש זיין. סיי אנשעפן קוואל וואסער אנצופילן די קיילה, סיי אריינלייגן די אשן וואסער, און סיי שפריצן דערפון מיט א אייזער אויפן טמא'נעם מענטש, אלעס דארף דארף געטון ווערן מיט א קיילה, אזוי מ'לערנט ארויס פון א פסוק, זאגט די משנה אז יעדע מין קיילה איז כשר דערצו, אפילו בכלי גללים, אפילו אין כלים געמאכט פון פון גארביטש, פון פון פון די פון די.

און נישט אין די הענטל פון א מענטש, מפני שאין מים עלם, ווייל מען טאר נישט אנשעפן וואסער פאר פרה אדומה, ואין מקדשין, מען טאר נישט מקדש זיין, ואין מזין מאי חטאת, מען טאר נישט שפריצן די פרה אדומה וואסער, אלא בכלי נאר מיט א כלי, אין מצילין בצומא פסיל, עט ער עס, עס ראטעוועט נישט, ער פארמאכט א דעקל פון די טומאה אין א הויז וואס איז דא פאר א מעש, אלא כלים, נאר טאמער עס איז נאך א כלי אין אים, שאין מצילין ביד כלי אחרת, אלא כלים. משנה ו', כ, ביצת היוצרים, מען האט שוין גערעדט וועגן דעם נעכטן, אז ס'איז געווען. קלעי, אפילו היינט מען גייט צו די פאטערי איז דא א קלעי עג הייסט עס, אזוי מען לייגט עס ארויף אויף דעם, שאלה איז כשר ווען א טעפל וויל מאכן א ערדענע כלה מאכט ער צוערשט די ליים פון א פארעם אזוי ווי א איי און נאכדעם הייבט ער עס אן צו אויסארבעטן, רבי יוסי פויסטל, בייקס א תרנגולת איינער נעמט א אייער פון א טשיקן און ער לייגט ארויס די אינעווייניג צו מאכן א שפיגל איי אבער די אוטסייד די כלה נוצט ער פאר דעם, די מים רבי די מכשירין רבי מים רבי זאגן מען מעג, ער חכמים פסלים חכמים פסלן, משנה ז, השויקה שבסלע, די שטיינערנע וועסער באקן וואס איז אויסגעהאקט פון א פעלזן שטיין, ווען מע איין ממלא בה, טאר מען נישט אנגיסן וואסער פון די פאר די די אש, ואין מקדשין בה, ואין מזמין ממנה, מען טאר נישט אין שפריצן, ואין צריכה, צו מען פסל'ט נישט דארף נישט זיין פארקלעבט, ואין פוסלת את המקווה, און זי פסל'ט נישט קיין מקווה, הוסר כלי, אויב די שטיין איז קודם געווען א כלה, והי' וחיברו בסיד, און מען האט עס צוגעקלעבט מיט. קאלעך אויוון, מיט קאלעך, ממלאים בה, מעג מען עס אריין לייגן אין וואסער און מקדשין בה, מעג מקדש זיין, און מזין ממנה, און מען מעג שפריצן פון איר ווי צריך שם בצל, עס דארף זיין פארקלעבט, עס זאל נישט, כדי צו שיצן זאכן אין איר קעגן טומאה פון א אויל מעס, און פוסלת את המקווה, און דאס רעגן וואסער פסל'ט נאכדעם א מקווה, נקבע מלמטה אויב ס'איז אין איר געווארן א לאך פון אונטן, און פקוקה בסמרטוט, און האט עס פארשטאפט מיט א שמאטע, סמרטוט איז אויסער שמאטע, שמארטוט.

די דרעיניטש איז אין די זייט. עשי לה א טורש א שטות, און מ'האט ארויף געבויט אויף דעם א קרוין פון פון ליים, והלכי המים שם די וואסער איז געגאנגען אהין פסיל וואס פסל, אם היה ברי, אויב די ווענטל איז געווען אזוי שטארק צוגעפעסטיגט כדי שנוטל עמה, עס זאל גענומען עס איז ווערט גענומען מיט איר, דאס הייסט מ'זאל אויפהייבן די שוגגות מיט די ליימענע ווענטל מיטגעקומען מיטקומען און וועט נישט אראפפאלן, כשרים איז עס כשר. משנה ח, שתי שקצות שבאבן אחת. צוויי וואסער בעקענעס אין איין שטיין, קידוש אחת מהם אויב מקדש געווען איינס המים שבשניה אינו מקדש און די צווייטע איז נישט אוטומאטיש קדוש, הוי נקי וזהיר לזה בשבירת הנוט, אויב עס איז געווען א לאך צווישן איינס און צווייטן אזוי ברייט ווי צוויי פינגערס, דאס הייסט שבירת הנוט, אוי שהוי המים צפון על גביים, אדער איז וואסער געווען אזוי הויך אז עס איז אריבער געשווימען איבער דעם ווענטל, אפילו געקליבט זיך שוין אפילו אזוי דין ווי די שלוח'ס פון א קנאבל, וקידוש אחת מהם, ער איז מקדש געווען איינע פון דעם, המים שבשניה מקדשין איז אויך די וואסער אין אנדערע אויך השקה קה מאכט איז מקדש. משנה ט, שתי אבנים שהקיפן זה לזה, צוויי שטיינער וואס מען האט דערנענטער איינס צום צווייטן ועשון שוקת, וכן שתי ארייבות, צוויי בעקענעס, וכן השקה שנחלקו אבער איין וועסעל איז געווארן צוטיילט און צושפאלטן, המים שביניהם אינם מקודשים. אסון בסוד, אויב מען האט זיי באהאפטן מיט קאלעך, אויב בגיפסם אדער מיט גיפס, גיפס וואס מען לייגט אויף די הענט, די גיפס וואס מען לייגט ארויף די, והן יכולות להינטל כאחת, אזוי קענען זיי גענומען ווערן צוזאמען ווי איינס, המים שביניהם מקודשים, די וואסער צווישן זיי זענען מקודש. וואו! שכוח אלע חברה וואס האלטן נאך דא מהר א, טענק יו ווערי מאטש. אונז גיימער נאך ווייטער. זאגט די הייליגע גמרא, טינננ דער אייבערשטער, משה ר' שלום שמעון מעכי ווי זאגט, דער אייבערשטער האט עס נישט ליב, איך האב עס אויך נישט ליב, איטס דזשאסט נאט, איטס דזשאסט נאט, יו נאו, קאט איט אוט, וואס איז עס? הנכנס לבית ופתאום, קום נישט אריין אין די הויז פלוצלינג, האלא איך בין דא, קלאפ קודם, ואין צריך לומר לבית חברו, זיכער נישט אין א חבר'ס הויז, גיי נישט אויף א וואק אריין דארטן, דאונט דא איט, והאיכות איז באמע אין משתין מים, אין משתין מים ארעם לפני מיתתו, אין יענע צייטן האט מען נישט געווען קיין. אינמיטן די נאכט, ס'נישט געווען קיין באסקיסע אין די הויז, ס'האט מען געדארפט, ס'איז געווען ערד אין די פלאר עניוועיס, סאו די גמרא רעדט וועגן דעם אויכעט, אז טאמער איינער וואס וואס איז מעשן לפנים פארנט פון זיין בעט, דריי דיך אוועק אין א זייט, נישט אין פראנט, דאס איז זאכן וואס איך האב נישט ליב, זאגט רבי שמעון וכו', די אייבערשטער האט עס נישט ליב. המשמש מיתותו במפני כל חי, איינער וואס משמש מיתותו אין פראנט פון לעבעדיגע לעבעדיגע מענטשן, אמר לה רבי שמואל אפילו לבני עכברים אפילו מייזן, מ'טאר נישט, מ'דארף וואטשן פון די מייזן אויכעט, ווייל די מייזן זענען דרייען זיך ארום דארטן, זיי הייסן בר חיי, אמר לה שינן די שארפער לוי, דאס רעדט נישט פון דעם אלי כגון של בית פלוני, אזוי ווי יענער יענע הויז, אן א נאמען, כ'וועל נישט זאגן ווער, שמשמשים נשאים בפני עבדיהם של חוסיים, זייער קנעכטן, זייער דינסטן שטייען דארטן, און זיי, און זיי, דעי דאונט, דעי דאונט קעיר. ואני מאי דורש, איי, ווי אזוי, וואסערע היתר האבן זיי, אז זיי, זיי טוען טאקע אזא זאך? זיי טייטשן אזוי, שבי לכם פוי עמך המאור, ס'שטייט דארט אין פועים א חמור דרש מן עם הדומה לחמור, ס'דא א די פאלק וואס איז דומה לחמור מיינט מען צו זאגן אז איטס אירעלעווענט צו מיך, ס'אזוי ווי א חמור אזוי ווי די אייזל האט געשטאנען דא וואלט איך געקערט, איז דער משור משור איז דער אויך. רב ארב הינא מקארקע זשאגא דחילתא. רב ארב הינא האט געקלינגען מיט א גלעקל, דינגעלינגעלינגעלינגעלינג. עס פרעגן שוין די מפרשים, בצד איז דאך נישט צניעות'דיג, וואס מיינסטו זאגן דא? עס מיינט צו זאגן ער האט פארטריבן, עס איז דא וואס דרש'נען נישט זאגע, נאר דאגע, וואטעווער, די אנדערע, די פליגן האט ער פארטריבן. אביי בולי דדבי, אביי האט פארטריבן די פליגן פון שטוב, ער האט נישט געוואלט ס'זאל זיין אפילו קיין פליג דארטן. און רבא בולי דפריחא, רבא האט געזען מאסקיטאוס האט ער אוועקגעשיקט אויכעט. אקעי דאס איז א לכתחילה, מ'זאל אוועקשיקן די מאסקיטאוס, קיינער דארף נישט קיין מאסקיטאוס. אקעי, זאגט די הייליגע זוהר הקדוש.

און די אלע די חקל תפוחים מיינט צום די פעלדער פון די הייליגע עפלעך פון אויבן זיי האבן הנאה פון דעם עס קומט אראפ די שפע פון דארטן און מ'איז ברכו בשורה דבנש און ס'ווערט געבענטשט די טיש פונעם פונעם מענטש וואס זיצט דארטן ונשמתו התאספות און די נשמה די די נשמה ישראלית קומט צו ויהי לילה ח' ודמתרני סהבה און אין יענע נאכט איז דא אזא שמחה פונעם מלכה פאר שבת און פארן מלך ובואי בנש למחדל וחדוותא למאכל סעודתא די מטרין איז א מענטש דארף זיך פרייען זייער שטארק און ווען ער עסט די סעודות פונעם מלכה ביום די שבתא און די שבת צופרי די צווייטן סעודה בסעודת התענית ביי די צווייטע סעודה כסדר שטייט דארט נאז תתענג על השם וואס הייסט על השם? על השם וודאי דאס איז א הוויה וואס דאס איז מרומז אויף זייער אנפאנג און עס איז א כוונה פון עתיק וואס איז נאך העכער פון זייער אנפאנג. דהאי שעתא אין יענע צייט איז גליא עתיקא קדישא ווערט נתגלה די עתיקא קדישא וכולי עלמא מחדוות ושלימות, די גאנצע וועלט, אלע וועלטן מיט שמחה און שלימות, וחדוות די עתיקא אויף די ענינים מיט א שמחה פון די עתיקא קדישא, וואס הייסט, מ'האט שוין גערעדט דאס איז אברהם אבינו, אברהם זקן בא בימים ההם, אברהם איז געווען דער הייליגער אלטער, איז סידור דלאהי וואלד און דאס איז זיין סידור בסעודת רסוה די דריטע סידור די שבת אויפן שבת כסוף שטייט דארטן ואכלתיך נחלת יעקב אביך האבן שוין גערעדט וועגן דעם פארוואס יעקב ווייל יעקב שטייט דארט און פאראצטו ימים וקיימו יעקב איז די מרומז פאר תפארת פאר זייער אמתן דו איז סידור סידור זייער אמתן דהוה בשלמותו וכולי שיטה יומען אלע זעקס טעג מהי' שלימים איז בארכן ווער פון די שלימות ווערן געבענטשט בסוד קול ברכו מן ערב סת א ביום שביעי תליא ג, גייט דערויף דא, די בואי בר נש למחדל בסעודתו, א מענטש דארף זיך פרייען דעם סעודה לשלומו אילן סעודתו, און משלים זיין די סעודה דעינו סעודתו מהאי מניסא, שלימות, די זרע קדישא דישראל, דאס איז דאך די סעודה פון אמונה, פון שלימות פון די אידישע קינדער, די מהאי מניסא לאה, דאס איז א העכערע אמונה, דא דלהוני. וואס פון זיי, ולו די עמל איז נישט פאר די פאלק, וואס פאר אונז, אידישע קינדער, פאר שבת איז געגעבן געווארן פאר אידן, שבת, ולא נשאת, איז נישט געגעבן לגמרי ארצות, ואין חלת על קיין דרגה פסילה, וגם אין איש כלי אריילינג, זרע יעקב, אשר בם בחרתו, ישמחו וימחכו, דארף זיך אונז פרייען מיט דעם. און בגין כך וועגן דעם אמה ר שטייט ביני ובין בני ישראל, נאר פאר אונז פאר אידישע קינדער, עושי לעולם, אבער ס'איז נישט געגעבן געווארן פאר יעדן איינעם, דאס איז נאר פאר אונז ספעשל. זאגט דער הייליגער רמב ם, הלכות שבת פרק ה. כלים הדומים וואס זענען רזערווע איינער קרום אלא בעין הרבה, ס'דא כלים וואס זענען זייער ענליך איינס צום צווייטן אבער ס'איז נישט עקזעקטלי, מ'דארף עס קוקן ביים לעכט, אסור להקריבן לאור הנר להבחין ביניהם, טאר מען נישט נאנט ברענגען צו די אור הנר און דארטן טשעקן, שמא ישכח ויעתיק חמור און וועלן מאכן שטערקער די לייט וועט עס נייגן אביסל, לפיכך און וועגן דעם איז אזוי, שמש אינו קביעה, טאמער ס'איז א.

אף פי שהיא מיתה גזירה שם ויסתפק ממנה איך האב מח נעמען פון דארט מיט די ברויט זאגט דער סי' בית נר שחור הדערות אסור לפתוח הדערות ואני לא עושה כדרכם מפני שהיא מכבה היא די לעכט פון אונטער א טיר זאל מען נישט עפענען די טיר די מאכן אזוי וואו כדי צו מאכן שטערקער די אדער אויסלעשן די פלאם אלא יזהר בששה פסח זאל זיין באזווארנט ווען ער עפענט עס אויף און בששה נוה ווען ער מאכט צו ואסור לפתוח הדערות כנגד המדינה בשבת און ער טאר נישט עפענען די טיר דווקא שטערקער כדי שתהיה הרוח מן השבת בה, אז די ווינט זאל בלאזן אויף דעם בה אפי' שאין שם איזה רוח מציאה, כאטשיג ס'נישט דא קיין רעגולער ווינט, פלעין רעגולער ווינט וואס קומט עניוועיס אריין, און מניח א נר של שבת על גבי אילן, מ'מעג לייגן א נר של שבת על גבי אילן, א מחובר לקרקע וואס איז מחובר צו די קרקע, ואין חשש און איך האב נישט און איך האב נישט מורא. אז טאמער וועט ער קומען שבת זיך צו באנוצן מיטן בוים. זאגט די הייליגע מוסר פון די חידה, כשם שהחולה זוער וזורז לבקש רופא מומחה, ווען א מענטש איז נישט געזונט, א מענטש איז קראנק, ער הייבט אן צו היסן, ער פילט נישט גוט, וואס טוט ער? ער גייט צו א דאקטער. דער דאקטער זאגט אים, הייב אן צו נעמען דאס, נעם יענץ, נעם דאס, נעם יענץ. איז אויב ער טראסט דעם דאקטער, גלייבט ער, און ער וועט פאלגן וואס דער דאקטער זאגט, ער פרעגט נישט קיין קשיות, ער נעמט נישט די מעדעסין און הייבט אן צו זאגן, יא, ניין, ער גלייבט אז דער דאקטער איז געווען פאר אכט יאר אדער פאר פיר יאר אין זיין, און געלערנט זיך אויף דעם, ווייסט ער וואס ער רעדט. יעצט די זעלבע זאך איז ווען איינער חלילה וחס האט א שטערקערע קראנקהייט, ער גייט צו די האספיטעל, אין די האספיטעל גייט ער צום דאקטער, ער גייט נישט צו א סעקאנד אפיניאן, אבער עט די ענד אוו די דעי העט ער פאלגן וואס די דאקטער זאגט נישט וואס ער אליינס טראכט, ווייל וואס ווייסט ער, די דאקטער ווייסט בעסער. דאס איז דאס איז ביי רפואה פון א גשמיות, נאכדעם איז דא א מענטש וואס איז נישט געזונט בנפשיות ברוחניות, ער איז נישט געזונט, ער איז נישט פשוט ער איז נישט העלטי, ער דארף גיין צו א דאקטער, אונז ווייסט מען מ'גייט צו א צדיק, מ'גייט צו א צדיק וואס איז דער רופא, דער האלט אונז אויס, ער געבט אונז די וועג, ער געבט אונז די מהלך, אדער קען מען אריינקוקן אין די בוקס, מ'קען אריינגיין אין די ספרים און זאגן וואס טו איך דא? לאמיך אריינקוקן, איך האב א חולי' א די מינע קראנקייט, וואס זאל איך טון? זאגט דער הייליגער חידא אזוי, כשם שהחולה זהר וזהר איז לבקש רופא מומחה, א מענטש וואס איז קראנק, ער האט זיך באווארענט ער וועט שנעל גיין רופן א א רופא מומחה, א גוטן דאקטאר, און מבקש ממנו און בעטן פון אים לרפאותו, ער זאל אים אויסהיילן. ואם נודע לו כמה מאות ער וועט אים באצאלן געלט אפילו פאר דעם, און מכבדו כבוד גדול ער וועט אים געבן גרויס כבוד, דאקטאר, ער וועט נישט וועלן זיין קיין מחיצת דעם דאקטאר ווייל ער וויל נישט דער דאקטאר זאל אים געבן ראנג זאכן, כי ירא מאוד מחוליו ווייל ער האט זייער מורא פון זיין קראנק, ער וויל נישט זיין קרענקייט זאל זאל אים שטארבן, קל וחומר שצריך לעשות קיין הרפאות הנפש ווען עס קומט צו רפואת הנפש, ספיריטשול העלט, איז זייער אימפארטענט, שהי' החולי הוא עיקרי, דאס איז דאך א עכטע קראנקייט וואס בלייבט, דאס איז דאך די עיקר, והמד והעצם, דאס איז די גרעסטע שמערצן, ויבקש רפואתו און ער זאל ער זאל זוכן די די זיין רפואה מפי ספרים און מפי ספרים פון הייליגע לערנערס און הייליגע צדיקים, און מפי ספרים פון ספרים וואס זאגן די ספרים, לסכן אשר איבד עס זאל קענען פאררעכטן וואס ער האט פארקרומט, לסכן אשר קלקל ער זאל קענען פאררעכטן וואס ער האט שוין קאלע געמאכט, ללקט אשר פיזר ער זאל קענען צוזאמקלויבן די ניצוצות הקדושים וואס ער האט שוין פארשפרייט מיט זיינע זינד, ויחנון מאוד ער זאל ווערן שטארק אונטערטעניג וישמע לקול מורים ער זאל אויסהערן די שטימע פון די וואס לערנען אים די גוטן וועג, ואחר אשר יתבונן בכל נפשו נאכדעם וואס ער וועט שוין פארשטיין די קראנקייט פון זיין נשמה מכל הפגמים אשר פגמו נפשו, וועט ער שוין וויסן אלע פעלערן וואס ער האט געמאכט אין זיין נשמה, און ווערן אנגעפילט מיט חרטה יודיע מאך אויב אויף לרופא הנפש זאל ער לאזן וויסן זיינע שמערצן צום דאקטער פון די נשמה זאל זיך גיין צו א צדיק, ער זאל גיין אויסרעדן, ער זאל גיין יענער חי ומגל צדק און דער צדיק וועט אים שוין פירן די ריכטיגע וועג, ווי מה הלכת בסדרה תשובה, ער וועט אים שוין ווייזן פונקטליך וויאזוי מ'קען תשובה טון, כחול אשר ישת עליו, אזוי ווי אלעס וואס דער צדיק וועט ארויפלייגן אויף אים וואס עס וועט הייסן טון, אבער זאגט ער, דאס איז זייער וויכטיג אייביג צו געדענקן וואס די חידא ענדיגט צו אייביג די מוסר מיט. באמערקן ער זאגט נישט קיין אייביג ער בלייבט נישט מיט דעם די שייגעץ די רשע ער זאגט נאר די אלע זאכן כדי צו אנקומען צו די לעצטע די לעצטע ליין די לעצטע ליין איז וה' דער אייבישטער הטוב איז דאך אזא גוטער החפץ בתשובת השבים דער אייבישטער וויל דאך דאס דער אייבישטער וויל דאס און אז דער אייבישטער וויל ס'איז דא עפעס א גרעסערע זאך ווי דער אייבישטער וויל אז ס'זאל נישט געשען, דער אייבערשטער וויל דאס, גייט עס געשען, בתשובת השבים, ער וויל אז אונז זאלן תשובה טון, זאלן מיר זיך צוריק קערן, דעמאלט וואס געשענט אז אונז קומען צוריק, יא זרעי וועט ער אונז העלפן, על דבר כבוד שמו, ער וועט אונז העלפן פאר די כבוד פון זיין נאמען, רוכב שמים בעזרו, דער אייבערשטער וועלכער רייט, ער וואוינט אין הימל, ער וועט אונז זיין צו העלפן, ער וועט אונז באלייכטן די וועג, אזוי ווי עס שוין שטייט אין פסוק בהעלוי נרו, דער אייבערשטער וואס ער איז דער לעכט, ער טוט דערלייכטן אין דער פינסטערניש, נאָך זײַן ליכט װעל איך גײן אין אַלע טונקלקײט און ענגשאַפֿט. ער איז מײַן פֿלעשלײַט. איך צינד אָן די פֿלעשלײַט אין דער גרעסטער דאַרקנעס. פּלוצלינג זע איך, פּלוצלינג איז דאָ ליכטיקײט. סאָ, איצט קער מיר זיך צום אײבערשטן. דער אײבערשטער שאָסט, פּאַוער אָן! פּאַוער אָף! פּאַוער אָן! סװיטש איז אָן! די לײט איז אָן! פֿאַלאָו יעצט! יעצט האָסטו די װעג אין פֿראָנט פֿון דיך. זאָלן מיר אונז אַלע גליקלעך האָבן אַ הערלעכע שײנע שבת. אַ גוט שבת. אַ געילדיגע שבת. אונז זאל מען אלע קענען האבן די לייט אפן, אונז זאל מען קענען אדורכגיין ארויסגיין פון אונזער מצרים, פון אונזער פון אונזער מצרים, אונז זאל מען קענען דורכגיין אונזער גאולה מיט א גרויסע שמחה, ברוך השם, ער האט אונז אלע גרייט צו ענטפערן הויעך, ברוך השם לעולם מן העולם, אמן ו אמן, טענק יו ווערי מאטש, גוט שבת, גוט שבת.